Сәлам җәмәгать. Сез үзегезнең кайда икәнегезне беләсез. Мин хәзерге вакытта Кандыры күл янында утырам. Кандыры күл менә монда, минем уң ягымда. Һәм төп проблема, мин аның ярына ничек барып җитәргәсен белмим, аңламыйм әлегә. Ягъни, мәсәлән, менә мин хәзер телефоннан күрсәтәм. Мин хәзер менә монда утырам. Монда махсус бер юлның киңәйгән җире. Менә шундый түбәле утыргычлар да бар. Мин менә бу турдан кермәкчеем, ләкин менә монда юл кырыенда киртә тора, һәм аннан борылып төшеп китеп булмый. Шуңа күрә алга таба бардым да борылдым кирегә һәм монда килеп туктадым әле мин. Һәм инде монда харитага карасаң, шулай ук ниндидер грунт юллары бар кебек, ләкин аларны да шик белән тотып алганнар һәм берничек тә керерлек түгел. Белүемчә, Кандракүл ниндидер бер әһәмиятле әһәмияткә ия һәм аны саклыйлар. Шуңа күрә килде киттеләр, килдем китте җирдән беренчелеккә керә алмыйлар. Монда махсус рәсми урыннары каралган, аның пляжлар бар. Һәм анда да хәтта түләп кертәләр шлагбаумнар аша. Ләкин минем акча түлисе килми, шуңа күрә шыпыртың гына берәр каян керәсе. Җәмәгать мөмкинлекләр. Менә монда Кандракүл дигән авыл бар, әйме? Яки менә шунда килеп туктыйсың. Ләкин монда карасаң, яр буе тулы кешеләрнең бакчалары монда. Ягъни яр буена барып җитеп булмаячак. Менә проблема нәрсәдә. Икенче вариант, кайдадыр менә бу тирәләрдә, менә пляжлар дигән, березка дигән, менә монда инде түләп кертәләр, моңлавымча, шлагбаум аша. Анда керергә була яки Кандыры Кутуй дигән авыл янында, Менә монда кереп китәсең урман эченә. Һәм барып җитәсең менә монда пляж дигән. Бәлки анда шлагбаум юктыр, ләкин шлагбаум булмаса да, юллар аның начардыр дип уйлыйм мин. Хәер, бигрәк тә яз көне гадәттә су кереп тула да, йөрерлек булмый. Һәм өченче вариант, ничек тә булса, кая да булса машинаны калдырып, яр буена төшеп, болай гына күреп, видеолар, фотолар ясап, яңадан машина янына кайту. Ләкин минем Теләгем машина белән яр буена төшеп, шунда кунаклау иде, шунда куну иде. Хәр иң элек тегендә борылабыз, менә монда тоташны кисеп, гаи каршында һич шиксез һәм Кандыры Кутуй дигән авылда берәнди урын табып караячакбыз. Юлы нормальный әле бар. Батмаган хәтта ташлы да. Машина үтәрлек. Ничаклы барыр, монда харитага карасаң, Керә, керә, керә дә, хәтта ярга хәтле барып җитә имеш харитага ышансаң. Машина текә түгел җәмәгать, шуңа күрә трактор артыннан ерак барасы булыр дип уйламыйм. Һәм план буенча минем арттан күреп, ишетеп, белеп контролерлар килеп җитәргә тиеш. Штраф чәпәргәме шунда, 250 сум алыргамы? Ансын да тикшерәсе була инде. Килеп җиттем мин монда. Ләкин бер генә проблема бар. Һәм ул проблема менә хәтта икәү. Кешеләре тегендә оста, мөгаен балыкчылардыр. Икенче проблема, ярының үзенә хәтле төшеп җитеп булмый. Миңа дисә, бу кешеләр монда төн кунмый инде. Бер шигем юк, кунсам мин монда үзем генә кунам. Машина текәрәк булса, менә моннан да кереп китәр идем дә, ләкин ташлар өяннәр. Ламборжини булса, шуның астыннан гына чыгарыйм. Ачтык, ачтык. Развернитесь, ди. Килеп җиттем бит инде мин. Коенырга ярамый, 200 метр. Тегендә монда 200 метрдан соң нормально ярый. Кандыркүл, зона заповедного режима дигән, зона заповедного. Нәрсә тыелган? Әйткәнемчә балык тоту тыела, бер нәрсә эшләргә ярамый, төзергә ярамый. Учак ягу, нәрсә булса тоту, гөмбә җыю, шуның ише әйберләр. Халык монда бөтен әйберне дә төгәл үти. Килеп бастым машина белән. Яр буена хәтле төшеп җитеп булмады. Койманың бу ягында калды. Ләкин шулай да ярга бик якын. Ә монда кеше юк бугай, бик тыныч. Инде балыкчылар да каядыр китеп югалды, әллә баттылар шунда. Шуңа күрә озакламый нитми генә моны алырга, дронны алырга һәм янә тегендәге эскәмиягә утырып, әйләнә тирәдәге күренешләргә күз салырга тәкъдим итәм. Минем нурлы йөзләремне карар өчен эштәпи куйыйк әле. Мин сезне менә монда утыртып куям хәзер. Һәм үзем менә монда утыра торган булам. Шайттырып алам да, бераз өскә күтәртәм, әйме. Туториал сиңа. Все китте. Бераз өскәрәк күтәрелик. Кеше булган итә калса. Монда әле тагын бер плюсы бар, монда әле трасса янәшә. Шуңа күрә трасса бераз томалый. Бөтенләй тыныч җирләрдә үтә аеры ишетелә. Һәм инде сез уңаеннан җил көчле булганда, дөрем бик каты йолкынганда, шулай яхшырак ишетелә ул. Менә монда агачлар артында трасса. Шул тирәдән кердем инде мин борылып. Бусасы җәмәгать Кандракүл дигән авыл. Аның менә монда пляжлары бар, әйме? Аның пляжларына керү түләүле. Һәм дөресен әйткәндә, монда да керү түләүле булырга тиеш иде. Сезон вакытында монда кеше күп булырга тиеш. Һәм инде Теләсә кем керде чыкты түгел. Акчаң белән керергә рәхим ит. Менә бу утрауның исеме җәмәгать утрау. Бу утрау турында хәтта легендалар да йөри кебек. Әйтерсең лә монда аждаһа яши. Әйтерсең лә анда бер кешенең дә аягы басмаган бер качанда. Әйтерсең лә анда керергә дә ярамый. Әйткәнемчә аждаһа яшәгән аркасында керү тыела. Кергән һәрбер кешене тотып чәйни имеш. Формасы кызыклы, үзенчәлекле. Озынча. Уртасында ылыслы агачлык, ян ягында гади яфраклы ахрысы. Монда менә су уртасында ниндидер кызыклы агачлык. Нәрсәдер бу? Агачлар тезелешеп киткән. Әйтерсең лә күпер. Алай камера аша гына күренми, аңлап бетермим. Менә монда җәмәгать тау булырга тиеш. Нурлы тау дип күрдем харитадан. Бәлки иртәгә менә шунда да менеп төшәрбез әле. Монда да күренешләр ут булырга тиеш. Сез уңайына җәмәгать су чиста, хәтта төбе күренә, кому күренә хәтта. Су керергә ярыйсы гына шәп, начар димәсем. Кайтыйк, җәмәгать, 25 процент калды. Дрон хәзер әнә тегеннән уң яктан килә. Һәм инде, Булат, бусы да махсус синең өчен. Менә шулай килә, әйме? Арты белән борсаң уңайлырак инде теге идарәсе аңлаешлырак. Шулай китерәсең, әйме? Аның датчиклары алда, ягъни кулыңны китерсәң, үзеннән үзе өскә күтәреләчәк. Бәрелмәс өчен. Шуңа күрә утыртсаң, кулыңны яки куеп торасың инде шулай иттереп, ул аны танып, үзе утыра башлый әкрен генә. Менә инде утырырга килә. Күрәсеңме, сизми кулны. Яки икенче вариант, утырганчы һавада килеш тотып аласың менә шулай иттереп. Һәм борасың. Вәт шул. Беренче варианты куркынычсызрак, дрон үзе утыра, ягъни син көтмәгәндә дә өскә китми. Ләкин ул озак, бигрәк тә тиз генә китәсе булса, бу вариант бик әллә ни әбәдән түгел. Икенче вариант тотып алып кисәк кенә бору, ул күпкә тизләтә процессны. Һәм инде тоткарлык минималь. Бу беренчедән, әйме? Икенчедән, менә пульт, хәтта менә шулай да хәзер букчага бәреп, Таерга була. Бернинди телефоннарын алып, кесәгә тыгып, чыбыкларын болай иттереп урынына утыртып маташасы юк. Шунысы бик уңайлы. Менә шуңа алдым мин аны. Һәм беткән батареян шундук утыртам һәм зарядка куям. Җәмәгать сизеп торам, сезгә бик нык үтә аеры галәмәт, хикмәт, хәйран кызык инде менә нәрсәләр алганым һәм инде машинада нәрсәләр барлыгы. Алгы яктан башласак, җәмәгать. Монда менә куртка, куртканың өскә өлеше монда, аскы өлеше Тиешле урынында. Бу ММДМСның башына җиттем, бу чүп менә монда артка куярга кирәк аны. Ачкыч үз урынында, ләкин машина ара бире ябыла калса, тәрәзәсен ачып куйдым. Бу машинаның шундый гадәте бар, качак ул бикләп куя ишекләрне. Һәм бүре кебек булып ятасың аннарысын. Ләкин шуңа карамастан тәрәзәләрне күтәрә торган функциясе юк. Алгы якта мультимедия, җыр җырлатырга, көй көйләтергә һәм видеолар акыртырга. Аның өстендә Камералар, дроннар, телефоннар һәм шуның ише нәстәкәйләр тупларга менә шундый зарядник кеме эшли. QS дигән әйме бу Quick Charge дигәнне аңлатадыр инде. 3.0 3 ампер мөгаен белеп бетермим ансын. DC дигән бусы Direct Currency дигәнне аңлатадыр дип уйлыйм. Бу туры ток ягъни, алмаш түгел, переменка түгел. Алда монда бер нәрсә юк. Ю ачкычы, берничә стяжка һәм менә бу сүз уңаеннан җәмәгать бик уңайлы. Менә шулай тыгып куям да инде, моны кушам. Телефонны менә шулай куям да, һәм инде тоташтырам менә шулай. Һәм инде чыбык озын булмагачтан, комачауламый, хәтта монда көйләргә дә уңайлы, нормально. Һәм тагын бер туплагач, ара бире булса сафтан чыкса. Артта, җәмәгать, иң аста пакет, чүп пакеты. Монда шүпкә яки яндырабыз. Монда безнең җыен төшерү әсбаплары, монда дрон, пульт, заряднигы, бер аккумуляторы, монда камераның аккумуляторы берәү, һәм инде монда яка микрофоны. Кабул итә торганы камерада, берсе миндә һәм берсе запас. Букчада җәмәгать. Носочки, платочки, трусики, плавочки дигәндә. Һәм инде багажник. Багажникта монда нәрсә генә юк, җәмәгать. Күптән кызыгып йөри идем. Бүген сарманга кереп, термос алдым мен жаңа әйтем бер бабайдан бик мактады үзем дә шуны кулланам дигән булды сатты инде кыскасы йомра алдым әле менә шундыйны өстәлнең җәймәсе кебек мөгаен миңа дисә бу ватылмый кайтмас инде шунда таралып калыр инде ул беркая аннары соң шундый алюмин савыт алдым йомра мин моны исәпләп торам су салып монда су кайнатып Менә монда йомырга салып, шулай иттереп чәй эчәргә, имеш. Бусы инде, мин сиңа әйтим, бусы ничә миллилитрдыр, кая язылгандыр бу. Бу махсус менә шуның өчен алынды. Күрдеңме? Капка чабып куйсаң да, хәтта нормально кереп утырам, мин сиңа әйтим. Һәм сүз уңаеннан, кара, менә аны күрәсеңме менә? Кара. Хикмәт түгел дигән инде. Ышаныргамы инде моңа? Шаңган булабыз инде ярар. Җыен вак төяк, чәй эчәргә, ботка, мюсли, әзер чәй. Моны Баулыдан кереп алдым. Сөт. Шулай ук Баулыдан. Кем әйтмешли, чәйгә сөт салмасаң, татарлыгыңда шик бар дигәндәй. Банан. Бер көнгә җитсә ярый инде бу. Ипи. Менә мондый формадагы ипине күргән юк минем. Әйтәсе генә баржаның алды кебек, менә шундый ярым түгәрәк. Совет Союзыннан калган формалар кебек инде бу. Шикәр. Һәм инде әллә нәрсә биреп җибәрделәр. Нәрсә икән бу? Дир таблетка охшаган тышкана булмасын. Монда җәмәгать газ, ике газ, газ яндыргач плитә, су юынырга, компрессор, машина тәгәрмәче тутырырга, домкрат, бу урындык, җыела торган, БССС эчә торган су бер көнгә җитәчәк, душ кермәсәң. Һәм инде бөтен менә бу сәяхәтнең, бөтен менә бу талпынышларның, әйме, омтылышларның иганәчесе гөл җимеш суы әйтим табылды махсус саклап тоттым бер көн шаурма алырга барган идек шуннан тотып чыктым мин сиңа әйтим формасы да кызыклы башын тия торган махсус яки яр буена төшеп яки әнә тегендә эскәмиягә утырып яки әнә тегендә утырып моны эчәчәкбез җәмәгать йолаларны үтибез тагын шул җәмәгать бернинди дә йокы капчыклары алып тормадым исәп буенча кунуын машинада кунам шундук машинаны үргә каратып куйдым, тау тегендә өскә таба менеп китә, машинадан менә шулайрак тора инде, өскә карап. Менә шулай иттереп, әйме? Һәм алгы урындыгын төшереп куйгач, менә шулай иттереп, әйме? Аның өсте менә шулай калкыбрак тора дигәндәй. Ләкин машинаның алды да шулай ук өсте калкып торганга күрә, гомум авышлык нольләшә, имеш. Бу башы да тырпайган, бу башы да күтәрелгән, тип-тигез горизонт тотыла торган була инде. Башысына берәр нәрсә кыстырасың да, Гырлый-гырлый йоклыйсың. Менә уйлап торам әле, бәлки әйтәм, бераз утын җыеп учак ягарга микән? Шуңа әле көн якты да, күз күргәндә, бераз утыннар әзерләп куярмын дип уйлыйм. Һәм инде төнгә таба бераз җылыныр өчен булса да, учак ягырбыз дип уйлыйм. Ха, перекус таксисты чек булачак монда. Ашый торган булабыз. Шпрот Һичшиксез. Әйткәнемчә, идеаль кереп утыра. Шәй, шәйсез булмый. Әзер шәй. Күрәсең, хәтта кайнатасы да юкмы. Ипи һәм инде сөт. Иң элек тәпәйләрен тигезләп куябыз. Бераз киңәйтик. Газын тоташтырырга бер кул белән уңайсызрак. Тоташты кебек. Кабынды бугай инде шунда. Шундук. Монда өстәл селкенеп тора. Лыкылдап. Күренмей инде. Селкенә инде. Суга карасаң, Сизелә. Кем әйтмешли, җәмәгать, Әлфия туйсын. Нормалек, нормалек. Бер генә фиаско, чәйне шундук кайнатып ясап куйдым, инде суыны бетте диярлек. Сөт салырлык түгел. Башта босын ясап, аннан соң гына чәй кайнатасы була. Моны исәпкә алабыз икенче юлы. Шпротны да ашап карыйк. Топчик, ачтан катканда нәрсә дә ярый. Мош, булды җәмәгать, ашадым, эчтем. Шуңа күрә хәзер яр буена төшәбез дә манзараларга сокланып торачакбыз. Димәк, хәзерге вазыйфа менә бу әдәм көлкесе чаклы утыннан, утын дип уза инде моны, чытырманлык. Менә монда бераз бер-ике ботак, бер 5 минут янырлык булса да учак ясау. Җире бераз үләнле әйме, ләкин үләне юеш. Һәм инде үлән генә түгел, менә болары да юп-юеш чи, әллә ни янып китүенә өмет тә юк дигәндәй. Ләкин маташып карарга була. Тек җәмәгать. Учак әзер, үзенә күрә. Аша иттереп иеп куйдым. Утыннары чи инде, әйе, сүз дә юк. Ләкин миңа дисә янар дип уйлыйм мин, проблем булмас дип уйлыйм. Учакны дөрес әзерләсәң, яна инде ул гадәттә. Алай янмый калганы юк. Нормально, әйткәнемчә. Хәтта кызу. Бердән-бер әйберсе, мин бу утыннарны хәр төнне җыеп йөрдем. Яна әйткәнемчә, көндез җыярга. Көндез никтер ирендерде. Мәйтәм, ярар инде, учак ягып тормам. Кирәкмәс, мәйтәм. Юк, кирәкте. Тәки. Кирәк тә дип инде җәмәгать. Утын җыя-җыя. Анда әйткәнемчә җылынып беттем инде мин. Кирәге шул чаклы гына инде. Алай утын ягырга яратам мин. Мөмкинлек булса ягам дигәндәй. Но гадәттә шул кирәккәндә ягыла инде ул. Шашлык пешергәндә күптән ясаган юк инде шашлыкны. Кайткач бәлки ясарбыз әле. Күршеләрне ыслап, алайса алар атна саен шушка кыздырганнар. Без дә берәр хәләл үгез ите яндырсак. Хәзер ничә градустыр җәмәгать белмим, әйтә алмыйм ансын. Шама белән бер уннар мөгаен. Ләкин төнгелеккә ул тагын да күбрәк төшә инде. Шулай учакка аякларны бераз терәп җылытсам, табанга ут капмаса, Шуның белән канәгать дигәндәй. Бүген безнең 15 15 апрель, сишәмбе. Мин бүген эшләргә тиеш идем. Начальникның планы буенча. Ләкин чираттан тыш ял алдым да сыдырдым әле мин. Дөресен әйткәндә, походларга әллә ни исем китми минем. Саташып, тилереп, походларда йөрергә яратучы кеше түгел. Ләкин шунда елына берничә тапкыр барсаң ярый инде. Кызык. Телефонның 30% заряды калды. Тагын бер 10 проценты бетер дип уйлыйм, мин ятканчы. Төнне чыкканчы тагын бер 5 проценты. Шуңа күрә иртәгә иртәнгә бер 15 процент зарядкалар дип уйлыйм. Иртәгә иртән Нурлы тауга менәбез дә, Алла теләсә, бераз контент ясыйбыз да. Аннарысын план буенча иртәгә Уфага барып әйләнеп кайтырга исәп. Әле Уфаның үзендә кая барыргасын белмим, дөресен әйткәндә. Карар әйберләре булырга тиеш. Ким дигәндә Салават Юлаев һәйкәле булырга тиеш анда. Яр буе һәм инде иң мөһиме кафе. План шундыйрак. Учак сүнде диярлек, күмерләре генә калды.